Ddunit, ayen i d-nufa, ayen i tesselmad ddunit, ayen i yesselmad, yeɛni ayen i sselmaden yemdanen, aṭas n leḥwayeǧ i ixulfen lebɣi n Sidi Ṛebbi. Dɣa Lmasiḥ s yiman-is yenna d akken asmi i yeẓẓul tinelmadin n Daglas, yenna-yas, A Baba, Atni-d deg ddunit, d acu ḥerz-iten si ddunit. Le mot agi-nni neɣ ameslay-agi ddunit neɣ le monde ɣer Yuḥenna yesɛa lmeɛna d tameqqrant. Généralement le monde i Yuḥenna neɣ ddunit ɣur-s elle est Yeɛni d lkuntrar n lebɣi n Sidi Ṛebbi. D ayefki deg tebṛatin n Daglas, deg ixef wis sin, tabṛatit tamenzut, ixef wis sin, taseddart xemseṭṭac akked seṭṭac, awal n Sidi Ṛebbi yeqqar ayagi, Ur ḥemmlet ara ddunit wala ayen yellan di ddunit. Win iḥemmlen ddunit, ur leḥmala n ubabat ur tettili ara deg-s. Ayɣer? Alur, ad nwali d akken taseddart-agi tis xmesṭac ad aɣ-d-iqqar d akken ur ḥemmlet ara ddunit, ur ḥemmlet ara yeɛni le monde-agi-nni. Mi nniɣ-d ameslay-agi le monde deg Yuḥenna, lmeɛna-s d akken d tiɣawsiwin i yellan contre Sidi Rebbi. Ɣef ddemma n wayagi, taṣeddart tis seṭṭac, le verset seize, yettkemmil yessefham-d d acu i d lmeɛna n wayagi. Yenna, Axaṭer ayen akk yellan di ddunit. Ayen akk yellan di ddernit, dɣa ad aɣ-d-ifikken d tlata n tɣawsiwin. Inna ccehwa n tnefsit, ccehwa n wallen, zzux si cci n ddunit, ur d-yekki ara sɣur ababat, lameɛna si ddunit. Alur yefka-yaɣ-d tlata n tɣawsiwin i yeǧǧan Yuḥenna yenna dakken ur ttḥemmilet ara ddunit-agi axaṭer llant tlata tɣawsiwin-agi. Ccehwa n tnefsit. Nwali d akken Ḥewwa d tanefsit n Daglas i tt-iɣurren asmi i tebɣa akken ad tečč ayen i d as-d-yenna Sidi Rebbi ur tettett ara. U Lmasiḥ deg uneẓruf yebɣa ad t-iɣḍel weɛdaw deg wanect-agi asmi i d as-yenna, Ma yella terriḍ iblaḍen-agi d aɣrum. Dɣa Lmasiḥ yenna-yas-d akken yura, mačči s uɣrum kan ara tidireḍ, lameɛna s yal awal ara d-yeffɣen deg imi n Sidi Rebbi. Ad nwali dakken anda teɣli akken Ḥewwa, Lmasiḥ yewwi-d tarennawt u yefka-yaɣ-tt-id i nekni, i wakken ur nɣelliw ara deg ccehwa n tnefsit. Tagi lḥaǧa tamenzut. Lḥaǧa tis snat, d akken nnan-ak d akken ccehwa n wallen imdanen aṭas d allen d tiṭ i yettawin ɣer txessart, anda tiṭ généralement tettawi ɣer ṭṭmeɛ, iwakken ad tḍemɛeḍ, iwakken ad tmelkeḍ ayen ur tesɛiḍ ara, ayen ur llin ara mdakel-ak. U d annect-agi i geteɣli Ḥewwa yenna-k d akken ṭṭejra-nni teɛǧeb i wallen. Lmasiḥ Yewwi-t weɛdaw yessken-as-d merra ddunit, yenna-yas, Ma tseǧǧeḍ-iyi-d, ad ak-leḥqeɣ akk i t-ayen tettwaliḍ, tiṭ n Masiḥ, ur tt-sebɛed ara ɣef ubabat. D akken cci n ddunit, yeẓra d akken kullec d lfani. Dɣa yeqqim ɣer ubabat. Anda akken teɣli Ḥewwa daɣen. yekkes-aɣ-id Lmasiḥ. Akken daɣen yenna d akken yani kra n win i yellan zzux si cci n ddunit. Ayaga aytmaten n tisetmatin, mam wid akk nelli ara d imasiḥiyen, ak iqqar winna yesɛa zzux parce que yekseb. Anda zzux en réalité ar wayen akk i t-ikekseb umdan. Diri-t axaṭer cci n ddunit-agi-ni, llan yemdanen neqqen wiyeḍ i wakken a t-kesben. Llan, ilaq a neḥṣu d akken un pour cent de de de l'humanité elle possède plus n quatre-vingts pour cent n les richesses de ce monde. Iwacu? Axaṭer llan kra bɣan ad kesben kulci. I nutni, ikeččem-iten zzux, llan kra n wan d ayen ikesben ara ten-yeǧǧen ad d-binen d ayen llan. Alur, d ayagi i d-aɣ-d-iqqar Yuḥenna, anda tanefsit-nneɣ, tamuɣli-nneɣ, neɣ ayen i ttwalint wallen-nneɣ, ṭṭmeɛ, akkit d ligoyism akk d ssux, d anect-agi i yessefsaden amdan. Ɣef ddemma n wayagi, yenna-k d akken ur ḥemmlet ara ddunit-agi, axaṭer les principes généralement n yemdanen d anect-agi, d ayafin nekkni ur d-tewwi ara i wakken ad nidir